Jiena għext iż-żminijiet il-peak ta' Mintoff. Jiena Mintoff tant tant tant kien għala lin-nies tal-middle class kien thom opportunità. Kulħadd jafhom il-minimum wage, skola b'xejn, sptar b'xejn. Illi meta spiċċa hu, jiena niftakar in-nannijiet whatever bid-dmugħ f'għajnejhom jisimgħu l-aħħar speech tiegħu. fil-Parlament. Kienet, kienet, u dak iż-żmien ma kienx hawn mezzi media ħlief naqra television, so dak iż-żmien jekk jkun hemm programm politiku jieqaf kollox ħalli dak li jkun jisma'. So jiena niftakar dak iż-żmien. Però mbagħad niftakar iż-żminijiet tal-Labour li kienu heavy shit lejn l-aħħar ħames snin. li jiena ġifieri kont twelve, thirteen, fourteen, ġifieri kont qed nifhem naqra x'inhu jiġri u kont inħoss li li mhix stabbli. Bda x-xogħol kull ġimgħa b'xi ħaġa. Bomba 'l hawn, sparatura 'l hemm, ħarqa 'l hemm, mass meeting iġġieldu, tension, tension, tension. Kont tesperjenza inti minkejja li kont tifel kont tħossha dik il-. Ara, kont inħossha, qatt qatt ma konna nattendu meetings politiċi, qatt qatt ma kienet il-dak tagħna, però ovvjament tħossha. It-tensjoni kont ħossha, ir-Rabat fejn kont noqgħod jiena kien hemm l-action. Darba minnhom kien hemm sparatura, weġġgħu xi nies, qed ukoll nafu ġifi kienet kommozzjoni, kommozzjoni kbira. Sparatura, kien sparaw fuq xaħat, kien jagħmlu normali ta' kizmin, mhux l-ewwel darba li sparaw barra fostri u ġebel minn kollox kien jiġri. So kien hemm il-glorja eżitata minn tof. Li kienet xi ħaġa beautiful. Għal, però mbagħad meta spiċċaw unfortunately n-nies ta' madwaru ehm, kreaw ċertu negattività kbira and it was very dangerous, very dangerous. X'ġara mbagħad battel għal PN, ehm, e- Edi fetaħ il-bibin tas-sema kollha li għalina dak iż-żmien kienet eh, xi ħaġa beautiful. Ehm, Jiena qatt ma kelli, jiena votajt daqqa law u daqqa lem, jiġifieri jiena mhix xi wieħed li għandi xi partit, jiena dejjem vvotajt skont skont is-sitwazzjoni partikolari. U t-tnejn li huma ħadu l-vot tiegħi meta ħassejt li kellhom jieħdu. So meta tela' Edi, fetaħ il-bibien tas-seba' and it was amazing. Li filli ma kellna xejn, filli jekk inti għandek idea li tixtieq tagħmel xi ħaġa, m'għandekx bżonn karti, m'għandek bżonn tkellem il-ħadd, just aqbad u agħmilha. Basta tieħu ħsieb li aqbad u agħmilha. So l-opportunitajiet infetħu tal-ġenn, fresh air, fresh air. Però ġara bħalma jiġri soltu li wara żmien n-nies li kollok madwarek ehm, jibdew jaħsbu fihom infushom wisq. Min tof fi żmienu kien prova jagħmel il-KMB li nemmen li huwa raġel raġel onest ħafna. U uża lilu nemmen biskop biex it-gerfix li kien hemm fil-partit jipprova jitfa' wieħed li huwa sinċier, wieħed pur, wieħed onest. Però unfortunately ma setax jikkontrollhom in-nies ta' taħtu u ħarbu jixhru bih u ġara li ġara. Meta Eddie spiċċa, lejl l-aħħar tan-Nazzjonalisti kien tricky wkoll, kien hawn appatija kbira, għajjew biex iġġib sponsor impossibbli. Ġara wkoll li Fene Kadami meta warrapu eh, poġġa Lorenz Gonzi li jien ovvjament eh, my humbleness nemmen li kien bniedem onest u kien bniedem tal-affarijiet tiegħu, però once again ikollok il-klikka ta' madwarek li telef telef u reġet history repeated itself, literalment. So, minn żminijiet Ta' glorja ta' Mintoff li lħaqtu jiena. Minn żminijiet diffiċli tal-Labour tal-ġlied u l-ġenn which was fucking crazy. U mbagħad il-bidla li srina arja pura, ġdida, ta' Edi. U l-Ewropa u dawn l-affarijiet? Issa l-Ewropa konna naqra, kien hemm naqra question mark fuqha għax ifhimni jiena nħobbha l-Malta u ma xtaqtix li tinbidel Malta u però mill-banda l-oħra fhemt ukoll li ċertu affarijiet, Kellna bżonn ċertu għajnuna biex ma nkunux waħidna, ċertu għajnuna biex nimprovjaw ċertu affarijiet, so qisni kont jitem. Però lejn l-aħħar tal-PN kienu kienu Staġnaw.
diżastru.
U mbagħad ovvjament wasal wiċċ ġdid għall-Partit tal-Labour li kulħadd kien qiegħed Attracted lejn arja ġdida, lejn bniedem partikolari li ġej minn aspett soċjali partikolari. Kulħadd kellu kellu l-high hopes, eċetera, eċetera, u eh, l-istorja hi li ma nixtieqx nikkummenta għax malar jaqbżu fuqi, għax dik hija sfortuna oħra wkoll. Hija sfortuna kbira li inti ma tistax Mhux tgħid xi ħaġa gravi kontra l-Gvern, jew li ġast tgħid sentenza. Oġġettiv, li tkun oġġettiv. Sempliċi, ta' isma' jiena ma jogħġobnix kif qed jagħmel dak, ta' nemmen li mhix fier. Per eżempju, ma sejċ, isma' dak imur jieħdu fajn u jħaqqu l-mewlija. Vera, jidħol istja grupp ta' nies Illi f'daqqa waħda dawn jidħlulek. So ma rridx ma rridx nidħol f'dik il-polemika, ġej kemm hemm. Ma xtaqx nara kummenti x'inhu jgħid u da fiex jifhem bla bla bla. Però qed nitkellem bla. Però però ħassejt li tajt analiżi ma naħsibx li ħajkollok ħafna minn dawn il-kummenti partikolarment għax għamilt analiżi. vera oġġettiva, vera il-perspettiva tiegħek tajta kollha u tajta minn ottika li ovvjament mhijiex partiġġana. U taf ngħid jekk hemm xi ħadd forsi li forsi b'xi mod niggistu jew ħass xi ħaġa fani iktar milli jikkummenta, iktar nippreferi li jibgħatli b'mod personali U jiena ntih il-perspettiva tiegħi, iktar milli jaqbad ifajjar u jgħidu da għax jiena ġast qed nesprimi literalment l-iktar opinjoni onesta mingħajr ma niggwadanja xejra ħatax palma sammejt jiena l-Labor tajtulu meta ħassejt li kelli inti elezzjoni, l-Nazzjonalista tajtulu meta ħassejt li kelli inti elezzjoni, meta ħassejt li tnejn li huma fihom xħobs, fittix partiti oħrajn. Jiġifieri. So m'għandi l-ebda, l-ebda aġenda portakol. Li għandi biss u għal-qalbi huwa Malta, U nibqa' ngħid li nħobbha, nħobbha ħafna ħafna l-Malta u l-uman li kulħadd għandu id-drittijiet id-dritt tiegħu. So, issa qed nispera li l-affarijiet b'xi mod jew ieħor ħobfu li bil-ġenerazzjoni ġdida jiċċaqlaq xi ħaġa li dima tibqax tirrepeti li l-nifisa li dejjem Same old story. L-istorja dejjem l-istess. Jibda tajjeb u bat korruzzjoni u tgerfix u ġenu jinqaleb jerġa' jibda tajjeb korruzzjoni u ġenu. U dejjem il-poplu dejjem dejjem jittawib, dejjem jittawib, dejjem jittawib.
Mela, tlaqna?